Jo moni ma wacci boss mego team pe okwano ni lutela moni ma ticgi mere dong gico odiko ci wa ya nyo laming mo ata pe okwano pe ngeyo wa gino mo keken ni an atye ki lapeny adek bot wun ki bot lwak ma wun wucito wucung inyimgi ni me acel In ma dugi cawa weng aa bosnic po kwano pe ngeyo telo gino mo wayang ko telo telo akwene ki nganga gini an atye ki lapeny adek me acel lu bol kwi ma in icito icung inyim gini in ma calo ngen me kwano ni ba in ma icito icung inyim lu bol kwi ci iwaco ni myero ki mi kwi pien in ikwano madani Jo moni mubedo piny enoni o weng mege ma gin te waye oye kono anga kono NRM sure gutimo ngo ge in ilabo dogi iti neno gi o ni weng mege enoni weng o irom kwan ma in iti iye ni gukwano kita in ikwano ni tyen lok eni ka in iti yeto bosmik otim ni pe okwano no you are abusing lubol kwir ma in igurogi-o ni weng kono bodaboda ma ngweco i kori-ni kono angagi magi weng pe gukwano mukene okwano mukene pe okwano in dong iti mito kwir ki bot nget ma pe okwano and iti yeto lawoti ma pe okwano ni laming mo ata labwolo mo ata ma nyo ti lacung ma yeto wa labol kwir together with nget moni ma pe okwano-ni anga ma dong obange? Imito kwir ki bot ngetu moni ma pe okwano ni? At the same time iti yeto lawoti ni pe okwano labolo mo ata. Ma nyuti, megewa ki muzeewa ma boli wu kwir ni kara weng lubolo kiken. Meno question mi aryo, mi acel. Mi aryo tye ni, Babani onyo mamani ma oculi oweko in tin ikwano ni? Gin okwano? Gin okwano calo in? Mamani ki babani nyo mujini ma tye gang kuca ni okwano? Now ka dong kiyeto jo ma pe okwano ni luming mo ata, wow luming mo pe ngeyo wa gino mo keken. Babani ki mamani myero ko okwano o wa kwene? wek opwonnye me gwoko gange. Ma ogwoko gange oculo in ikwano-ni, en laming? In macalo lacungu moni ma itye yelo lawoni labwolo kono pe okwano kono ngo-ni? Babani ki mamani ma ogwoki oculi in ikwano, ogwoko gange-o wa i cawa-ni pud gange tye matek-ki. Anga ma labwolo kin wun ki babani? Me adek, an atye ki lapeny bot lutela-ni ni, i kin bos mego tim ki lutela moni ma gin yeto dano twatwal-li, anga ma o preaching good gospel pa Acholi? Bos mego tim oero peace return. Oneno tele tye ka timme atata, ogoyo politic of revenge. Oneno ni wutye ka timme atata, olyero wu oko ata. Now, macalo peace maker, okatti dong kacel ni myero en icung, icit. ikony lwak ki ngo ma en ibedo ka werone awer ni in pekoni tye ka kwene. Mitte kong ni in ikwano wek ikwo i lobo ni. In ma in itye bino ka cung ni in ibedo lapwony praimari. Iya ki pwonyo praimari.

Anga ma lalonyo? Ka ni kipenyi na okaka nyero ki in anga ma lalonyo? In iti yeto dano pe okwano pe ngeyo gino mo keken wan aye wakwano jalwe ucake tin jo moni ma gin lukwo ma gikwalo dano Lukwo ma okwano ni aye myero giye goyo ki kin piny. Lok moyo ni goyo kodi nga okwalo gweno, kodi nga okwalo dyel, kodi nga i kin village. Ki weko bedo lukwo ki kome jo ma kwalo dano ki kalam, jo ma kwalo dano ki cim, jo ma kwalo dano ki laptop. En aye no opore mi aneka o. Hmm? In ita mi laten tekwo mo ma pe ngeyo wa gino mo iken. Romo cato gudi yo lacoo kuca ni. Yo lacoo tye manok kuman. Kono onongo nget mo ma pe okwano ma pe ngeyo tic ki kalam maber onongo cato but yo. Co in ma in dong ikwano mada ni iti cato wa gudi o, icato wa plot o idi city kany anga mada anga? In lakwo. Ogwoke ki yero kwede lutela moni ma in pe iti ento iwero ye itiki o matar. Hmm? Jo ma wero ye itiki namba acel lukwur, namba aryo lumon matek mukato. Hmm? In in in, in pe itegi ento de iwero ye itiko in muyai. wek yeto dano obedi dano-ni weng okwano dano-ni weng ngeyo piny i Uganda giwaco ni teka dong i o mwaka apar aboro nongo i dito i ngeyo piny bot lukwir gi cung pe mito ni kong dok kong i kwan wa i cit wa kwene teka dong i dit ma itye ki kad me bot lukwir meno aye gin aromo waco ne.